سوپاستان ئەکەم کە ئەمڕۆ ئەو هەلەتان بۆ ڕەخسانووم دەنگی شیعری کۆن و ناوەڕاست و نوێمتان پێشکەش بکەم. بێگومان لە هەموو ئەو ساڵانەدا کە من لە وڵاتی ئاوارەییدا ژیاوم دەست لەملانی شیعر بووم. یا با بڵێین شیعر دەست لەم لانی من بوو، نە ئەو من، نە من ئەوم بۆ ساتێکیش بەجێ نەهێشتووە. ڕاستانەوێ بە بیرم نایە ڕۆژێ بووبێ، شەوێ بووبێ یا ئەو منی نووسیبێ یا من ئەوم نووسیبێ، کەوابێ دوو بابەتی تەواوکەری یەکترین، کارە زانستی و ئەکادیمییەکانم نەیانتوانیوە زەفەری پێ بێنن، گەلێ جار هەوڵیان ناوە، چنگیان خستۆتە بینەقاقایەوە، ویستویانە بیتاسێنن، ئەو دەستەم هەڵگرتووە و نەمهێشتووە بیتاسێنن. بێگومان بەلاتانەوە گرنگ دەبێ بزانن ئەو دەنگە شیعرییە کەمتر دەبیسرێ. بیستنی دەنگە شیعرییەکە بە کەمی لەوەوە نەهاتووە کە بەرهەمەکە خۆی لە خۆیدا کەم بێ، بەڵکە بەرهەمەکان زۆرن، لە ئایندەیەکی نزیکدا ئەو بەرهەمانە دەکەونە بەر دەست خوێندەواری خۆشەویست. شیعر بە لای منەوە لە یەکەم ڕۆژمەوە لە ئەڵمانیا، ئەو بابەتە بووە کە لە رێگایەوە دەنگی کوردم بە ئەڵمانیا و بە ئەوروپا ناساندووە. ئازارەکانی کوردم لە رێگایەوە بە خەڵکی ناساندووە. لە سەرەتای ساڵانی هەشتاکاندا کە لە ئەڵمانیا هۆنراوەکانی خۆم بە ئەڵمانی بڵاوکردەوە، هەندێک کەس لەوانەی کە ناویان دەبرا بە ڕووناکبیر، ڕووی دەمیان تێ کردم، وتیان، کاکە برا، کەسانێکی تر هەبوون پێش تۆ بوون، دەبوایە تۆ کارەکانی ئەوانی پێشکەش کردایە. وەلامی من بۆ ئەوان ئەوە بوو، ئەو ڕۆژە دێ کە من کاری ئەوانیش پێشکەش بە خوێندەواری ئەورووپا دەکەم. کەوابێ کارەکانی خۆمم بەلاوە گرنگ بوو چونکە سەرەتای هاتنم بوو بۆ ئەڵمانیا ئەو کاتە بوو کە دەنگی کورد لە ئەڵمانیا نەدەبیسرا دەنگی منیش لە ئەدەبی کوردیا ئەو دەنگەیە دەنگی قەت چەک نەبووە هەمیشە ئەو دەنگە بووە کە زانیوێتی گرفتی کورد دەبێ بە رێگایەکی ئاشتی چارەسەر بکرێ بەڵام دوژمنەکەمان ئەوەندە دڕندە بووە دەستی لە بینەقاقامان ناوە لەبەرئەوە کورد مافی خۆی بووە کە بەرگری لە خۆی بکا ئەگەر بەرگری نەکردایە نەدەما کەوابێ دەنگ دەنگی ئێمەش لە ئەوروپا دەنگی بەرگری بووە هەموو ئەو پرسیارانەی کە لە ڕابردوودا ئاڕاستەم کراون کە ئایا شیعری کوردی لە ئەوروپا، شاعیرانی کورد لە ئەوروپا، بابەتەکانیان بابەتێکی جیاوازن لەو بابەتانەی کە لە وڵات ئەنووسرێ یاخو بابەتێکن تەواو کەرن بۆ ئەو بابەتانەی کە لە وڵات دەنووسرێ. دەنگەکان زۆر جیاوازن، من نامەوێ لەم چاو پێکەوتنە کورتەدا باسی ئەو دەنگانە بکەم. دەنگەکان دیارن، دەنگی بڵند هەیە لە ئەدەبی کوردیا دەنگی نزمیش هەیە هەندێ دەنگیش هەیە بڵندن خۆیان لە خۆیدا بەڵام لەبەر ئەوەی ئەمڕۆ لە مێدیای کوردیا جێگایان بۆ نەکراوەتەوە ئەو دەنگانە خەڵک وا دەزانێ کزن. کەوابێ ئەو بەرهەمانەی کە تا ئێستا من بڵاوم کردوونەتەوە بە شیعر کۆمەڵێکی یەجگار زۆرن سەرەتای بڵاوکردنەوەیان لە ساڵانی حەفتاکانەوە، با بە هۆنراوەیەک دەست پێبکەم کە لە دیوانی ئاوازی گەروویەکی زیندوودا بڵاوم کردۆتەوە کە لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و هەشتا و دوو دا لە بەرلین بڵاوکراوەتەوە. سەرنج بەن لەو سەردەمەدا ئەم دیوانە پێشکەش بە کێ کراوە؟ پێشکەشە بەوانەی

لە وڵاتدا بەرگەی چەرمەسەریە و ژان ئەگرن و کۆڵ نادەن بەوانەی لە وڵاتی غەریبیشدا دەزولەی خەونەکانیان بە جۆرێک ئەچنن کە هەمیشە دەست لەملانی ئازارەکانی وڵاتن و کۆڵ نادەن بەوانەی لە تاریکیە هەمیشە بیر لە ڕوناکی دەکەنەوە کەوابێ ئێمە لەگەڵ ئەو کەسانەدا بووین کە لە تاریکیا بوون، بەڵام هەمیشە بیریان لە ڕووناکی دەکردەوە، بەوانەی بوونەتە هەوێنی ئەم هۆنراوانە. بەلامەوە زۆر گرنگە، یادی ڕۆژانێکی زۆر سەختی ساڵانی سەرەتای حەفتاکان بکەینەوە، بەتایبەتی یادی کاتێک کە کۆڕ دەبەسرا لە یەکێتی نووسەرانی کورد لە بەغدا و ئێمەش وەکوو گەنجێکی ئەو سەردەمە بەشداریمان لەو کۆڕانەدا دەکرد. لە کۆڕێ لەو کۆڕانەدا کە لە یەکێتی نووسەرانی کورد لە بەغدا لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا و دوو دا بەسرا، هۆنراوەیەکمان تێدا خوێندەوە. لە پەراوێزی ئەو هۆنراوەیەدا نووسیومە، ئەم هۆنراوەیە، لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا و دوو دا لە کۆڕێکی یەکێتی نووسەرانی کورد لە بەغدا خوێندمەوە، ڕەفیق چالاکی هونەرمەند بە دەنگە بە سۆزەکەی خۆی بۆ تەلەفیزیۆنی تۆمار کرد و لە بەرنامەی کۆمەڵی هونەر و وێژەی کوردی لقی بەغداوە پێشکەش کرا، ئەو بەرنامەیە ئێمە خۆمان یەکێ بووین لە پێشکەشکارەکانی لەو سەردەمە. هۆنراوەکە ئاوازی گەروویەکی زیندوو سروشتی بەیانی تەمەن لیخنەوە گاوی جەماو لێوی سڕبووی بێگفت و گۆ تینووە بۆ پیاڵەیەک ئاو تکایە و لێوی سڕبووی بێگفت و گۆیە مەبەست لەوەیە کە ساڵانێکی زۆر تێکۆشانێکی بەردەوام لە دوو ساڵی ڕابردوودا لێو سڕ بوو و بە بیروڕای ئێمە دووبارە یەکەمەوە سرووشتی بەیانی تەمەن لیخنەوە گاوی جەما و لێوی سڕبووی بێگفتوگۆ تینووە بۆ پیاڵەیەک ئاو قەتماغەی سەر برینەکان هاتوونەتە کوڵی گریان پڕبەدەمیان هاوارەکەن خوێنە پێشەنگ خوێنە سەر قافڵەچی کاروان خوێنە زەنگی کردووەتە مل شەوچرا ئەڵێ بۆ هەمووان. دەنگ، دەنگ لە لامان هاوارێک هێشتا گەرووی نەناسیووە. دەنگ، لە لامان هاوارێک هێشتا گەرووی نەناسیووە. پەیامنێرە و پەیامی محەممەدێکی مەهدی پێیە. ئاوازێکە و لە شمشاڵی دەروێش عەبدوڵڵاوە هەڵدێ. جنێوێکە مەلا حەمدوون بە شێخ ڕەزای هاوڕێیەوە. تەپەتەپی ماموورچێکە

پێکەنین و بزەی لێوی بە ژێر پردی ئاراممانە تێپەڕ بکە، دەریایە بێ هەموو دنیا لە تینوێتی ڕزگار بکە. ئەمە ئازارەکانی گەنجێکی تەمەن بیست و یەک بیست و دوو ساڵی سەرەتای ساڵانی حەفتا بوو. لە هۆنراوەیەکی تردا کە لەو دیوانەدا بڵاو کراوەتەوە، خەوی مناڵێکی کورد، بابە ئەمشەو بابە ئەمشەو خەوێکم دی من مانیە بووم لە ژوورێکا ئەستێرەکانیش لە دەوری بابە ئەمشەو خەوێکم دی من مانیە بووم لە ژوورێکا ئەستێرەکانیش لە دەوری پەپولەیەکی ڕەنگاو ڕەنگ بە پەنجەرەی ژوورەکەما هەڵەگەڕا لەو دیوەوە بانگیەکرد منیش ساوا و رێلێون بووم پەنجەرەکە بکەرەوە با لەگەڵتا تێر تێر برووم. بابە ئەم شەو خەوێکم دی من مانیێ بووم لە ژوورێکا سێرەکانیش لە دەوری پەپولەیەکی رەنگاو رەنگ بە پەنجەرەی ژوورەکەما هەڵەگەڕا لەو دیوەوە بانگیە کرد منیش ساواو رێ لێ ون بووم پەنجەرەکە بکەرەوە با لەگەڵ تا تێر تێر بنووم پەپولە هاتە ژوورەوە هەگبەی ئازاری کردەوە چیرۆکی خۆی گێڕایەوە ئای کە گریام ئای کە گریام چونکە ئەویش لەو خەوما وەکو ئێمە بێ لانە بوو. هەر لەو دیوانەدا کە لە ساڵی 1970 دا لە بەرلین بڵاوم کردۆتەوە پیانستێک لەبەر دەمی پیانۆیەکە لەسەر کورسیەک دانیشتووی پەنجەکانی کردووەتە دەم ماچی لێوی دووگمەکانی پیانۆ ئەکەن لێو ئەبزوێ من تێناگەم لە لێوی تۆ یا لە لێوی پیانوەکەوە ئەو ئاوازە تێتە دەرێ ئەی خاوەنی هەستی ناسک تو ئەم شەو منە بردە و جیهانەی کە نەم دیوە لە وڵات نەبێ تو ئەم شەو منێ هەژان منێ شێت کرد تو ئەم شەو وەک سێبەری دەروێش عەبدوڵڵا کەر لێهە بە دەنگی بەرز سکاڵای کرد لەگەڵ ڕۆحی کڵۆڵمە، تۆ ئەمشەو، تۆ ئەمشەو، بەڵێ ئەمشەو نەک ئاوازێکی کوردییە، ئاوازێکی جیهانییە لە کونی شمشاڵی دەروێش عەبدوڵڵاوە دێتە دەرێ. دەسا دەروێش. باوەڕ بکە کە ئاوازێ بەم جۆرە بێ ئەبێ ئاوازی لای تۆ بێ بۆیە ئێستا ناخەوە ئەم بزوێنیە دەسا دەروێش باوەڕ بکە ئەوە تەی وام لە بەرلینە چەشنی ئەم شەو تێرم نەخوارد لە مۆسیقا چەشنی ئەم شەو نەگریاوم لەگەر گریانی ئازیزا چەشنی ئەم شەو میزاجی کوردەواریم نەبووە ساماڵ و سەری جێژم لە جێژاوە کە ڕزگار کە. هەر لەو دیوانەدا بابەتێکی زۆر گرنگ کەو سەردەمە خولیای ئێمە بوو کەو سەردەمە ئەی هەژانین کە ئەو سەردەمە ئازارێ بوو سەردڵمانی تەنی بوو. ئەو شانۆیەی ئەکتەرەکەی بە سەربەرزی تیایە ئەمرێ. ئەو بەیانیە نازانم چۆن داچڵەکی، چۆن بۆنی کرد کە چوار دەوریان وەک دڕکەزی لە ئاسمانەوە تا زەوی وەک چۆن هەوربەری ئاسمان یاخود دووکەڵ گوڵبێنەی تەنور پتەنیە ئەوانیش بوونە دڕکەزی ڕێی دەرباز بوونیان لێی تەنی زۆر پەلەی کرد ویستی بێ ڕانک و چۆغەکەی ڕاکا زۆر پەلەی کرد ویستی بێ ڕانک و چۆغەکەی ڕاکا ویستی بێ کڵاشەکەی، بێ پشتێن و دەمانچەکەی، ویستی تەنیا لاشەیەکی زیندووی مردوو لە زیندانەکە ڕزگار کات. هەنگاوی نا، هەنگاوی نا ڕووە و دەرگا، دەرگا بە ڕوویا وەرچەرخا. هەنگاوی نا، هەنگاوی نا. تەنانەت خۆ پەنجەرەکەش بە کڵۆمەکەی خۆی داخرا. سەری هێنا سەرێکی برد، چی بوو ئەمە؟ وا دەرگاکە و پەنجەرەکەش بوونە دوژمن. کاتی نەبوو، جارێکی تر هەنگاوی نا، ئەمجارەیان هێندە ڕقی ئەستوور بوو بوو دەرگاکە لەرزی لەبەریا. پەنجەرەکە وەک ئافرەتێک کە تازە مناڵی ببێ ئەگریا بۆ ئەم دیمەنە نەی ئەزانی شاڵاو بۆ چووە لە تاوانە بە باوەشی بن میچەکەدا هەڵسنا هێندەی نەبرد هێندەی نەبرد دەرگاشکا هاتنە ژووریێ کەلەپچەیان نەک بووە دەستی بۆ گردنی ئامادەکرد ئەوجا دەرگاکەیان داخست بەجێیان هێشت لە زیندانی ژوورەکەیدا زۆر سەیر بوو کە تێی ڕوانی پەنجەرەکە وەکو جاران تێڕوانیە دەرگاکە سەمای بۆ ئەکا جلەکانی گۆرانی سربەستی ئەڵێن پێی سەیر بوو پەنجەرەیە وەکو جاران پێەکەنیە دەرگاکەیە لە جارانیش گەرم و گوڕتر سەماکە جلەکانی هاتوونەتە بەردەمیەوە پێی ئەڵێن دەی لەبەرمان کە ئامادەین وەک تۆ بسووتێین. هێشتا چیرۆکی ئەم سیانە لەبەر چاو لە گوێچکەیدا کامڵ نەبوو کە شاڵاوی ئاگرەکە هێزی لە دار و بەردەکەش بڕی. بە کورتیەکەی نە پەنجەرەکانی کوردستان نە دەرگاکان نە بنمیچەکان رێگایان پێ نەئەداین کە بە تەنیا بە جێی بێڵین ئەم هۆنراوەیە لە کانوونی یەکەمی ساڵی هەزار و نۆ سەد و هەشتا و یەک دا نووسراوە. ئەو دیوانانەی کە بە ئەڵمانی بڵاوم کردوونەتەوە، بێگومان بە کوردیش بڵاوم کردوونەتەوە بۆ نموونە کە مەلێک بۆ ژیان بخوێنیە مەرگ ماڵاوایی لە دارەمەی دەکات کە مەلێک بۆ ژیان بخوێنیە مەرگ ماڵاوایی لە دارەمەی دەکا شەوێکیان بوو خەو بوو خەوم بە مەرگی خۆمەوە ئەدی شەوێکیان بوو خەو بوو خەوم بە مەرگی خۆمەوە ئەدی لەو خەوما دارەمەی تێک هات و لاشەکەمیان تێخست لە جێی ئەوەی چوار کەس بێن و دارەمەیتەکە هەڵگرن تەنیا خۆم بووم لەو ناوەدا ڕاوەستابووم دارە مەیتەکەم هەڵئەگرت. مەرگ بوو بۆ ڕەشەبایەک لەو شەوەدا لێی هەڵکردم. ژیانیش بوو بۆ شوورەیەک و لە چواردەوری دارە مەیتەکە ئاڵابوو. لە خۆما.

کەوتە خوێندن ئەو خوێندنە خۆشیەک بوو هەتا ئێستاکە نازانم بۆچی بۆچی لەو خەوە خۆشە داخڵەتی گڵپە کە هەر لەو دیوانەدا بڵاو کراوەتەوە لە ساڵی 1970 دا و ساڵی 1970 بە زمانی ئەڵمانیش لە ئەڵمانیا بڵاو کراوە چرایەکیان هێنا چرایەکیان هێنا لەبەر خوڕە و لێزمەی بارانی شەوێکی زستانە دایان نا چرایەکیان هێنا لەبەر خوڕە و لێزمەی بارانی شەوێکی زستاندا دایان نا یەکەم دڵۆی یەکەم دڵۆپ دای لە بلووری چراکە وردوخاش بوو دووەم گڵۆپ کەوتە زۆران لەگەڵ پڵیتەی چراو ئەو تیشکەی کە لێوەی بەرزەبۆوە لە جیاتی ئەوەی کپیکا بارانەکە بۆی بووە زەیت زیاتر کڵپەی پێ هەڵەسا. وامەزانی. وامەزانی تۆ ئەو چۆڵەوانییەی بووم کە خۆمی تیا ئەدۆزمەوە. وامەزانی لە ژیانما تۆ ئەو چنارە باڵا بەرزەی کە ڕەشەبا پێی ناوێریە و توانای چەماننەوەی نییە. وامەزانی ئەستێرەیەکی هەڵهاتووی، ئەگەر ئاسمانیش توڕە بێ و لچ و لێوی دا بە یەکدا باک نییە و ئەجریوێنی هەتا ئاسمان بە بزە و زەردەخەنەی تۆ لچ و لێوی ئەکاتەوە. بەڵام بەڵام تۆ وا نەبوویت. پردێک بووی لەبەر چاوم هاتی بەری ئاسمانمت تەنی هەتا ئێستاش نەک لە لای من لە لای خۆشت هەر تاریکی تۆ ئەنوێنی.